Siwmai, Mr Dave Fletcher fan hyn o Ysgol Bryn Tawe, a mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar e-bost trwy'r app Outlook o fewn Hwb. Uh, mae'n mynd i edrych ar sut mae plentyn chi'n gallu defnyddio fe'n effeithiol i gyfathrebu efo staff yr ysgol. Felly, wrth mewn gofnodi Hwb, bydd angen dewis Office 365, a wedyn o'r uh, opsiynau o apiau fan hyn, mae eisiau mynd tuag at Outlook. A'r peth cyntaf bydd y plentyn yn gweld yw unrhyw e-byst sydd wedi cyrraedd yn barod, uh, a na chai gweld yn syth fan hyn bod un e-bost wedi cyrraedd. A bod yr e-bost yma yn cynnwys atodiad, felly mae'r athro uh, am i fi agor y atodiad ac felly defnyddio fe ar gyfer y dasg yma. Nawr, mae'n bwysig uh, gwybod beth i wneud gyda'r atodiad, felly os mae plentyn chi yn derbyn ei bos fel hyn, a sut i defnyddio'r atodiad yn gywir. Felly, os yna fi clicio ar yr atodiad yn yr achos yma, os mae'n ddogfen pwynt pwer, yr opsiynau sydd gen i nawr yw i lwytho i lawr, felly lawr lwytho'r pwynt pwer i dyfais, Uh, felly cadw fe yn dogfennau chi ar eich triniadur neu'r cyfrifiadur. Neu opsiwn arall bydd ni'n awgrymu yw cadw i OneDrive, felly bydd y pwynt pŵr yma yn arbed i OneDrive eich plentyn. Felly os allai gwasgu ar cadw i OneDrive, mae'r ddogfen nawr wedi symud i'r OneDrive. Felly lle cael ei-bost lawr, A allai mynd draw i fan hyn i'r apiau a dewis OneDrive. A nawr, allai gweld bod gen i ddogfen attachments, folder attachments fan hyn, a o fewn y folder attachments bydd gen i y ddogfen uh, sydd wedi cael ei danfon drwy e-bost. Nawr mae'n bosib agor y ddogfen yma a gweithio ar y ddogfen i gwblhau'r tasg yn effeithiol. Yr opsiynau sydd gen i wedyn yw naill ai atodi y ddogfen yma i e-bost neu mae modd rannu y ddogfen nôl efo'r athro. Rhaid gwasgu'r botwm fan hyn, sy'n rannu yn y cornel. Mae opsiynau gwahanol fan hyn ar gael. Mi'n mynd i dewis specific people, fi moyn rannu fe gyda athro penodol. A wedyn mae modd Dewis yr athro a gwasgu send. A dyna ffordd wedyn o ddanfon y gwaith i'r athro. Nawr, wrth gwrs, mae hefyd yn bwysig i gallu uh, atori ffeiliau i e-byst newydd. Os so, mae plentyn chi moyn creu e-bost uh, greiddiol i ddanfod aelod o staff. Bydd angen mynd i neges newydd. Bydd eisiau rhoi mewn e-bost hwb yr aelod o staff. Ac yn ei testyn, fe mae'r aelod o staff yn gwybod beth mae'r neges amdano. So, fi'n mynd i roi uh, gwaith hanes yn yr achos yma. A wedyn mynd ati i ysgrifennu'r neges. I atodi gwaith i'r e-bost, bydd angen mynd i atodi ar ben uh, fan hyn. Mae dau opsiwn, atodi o'r cyfrifiadur, felly bydd yn pigo lan unrhyw ddogfennau sydd gan eich plentyn chi ar y cyfrifiadur, neu bydden nhw'n dewis pori cwmwl. Felly mae modd uh, danfon ddogfen o'r cwmwl, a bydd yn dangos wedyn OneDrive eich plentyn chi, a bydd nhw'n gallu dewis ffail o'r uh, OneDrive i atodi at yr e-bost. Mae dau opsiwn yn dod lan, atodi fel copi, fel bod copi newydd yn mynd at yr aelod staff, neu mae modd rannu ddolen OneDrive fel bod yr aelod staff just fel rannu o fewn uh, One, uh, Office 365, bydd aelod staff yn gallu rannu'r ddogfen yn uniongyrchol yn lle creu copi newydd. Uh, felly mae dau opsiwn fan hyn, fi'n mynd i atodi copi newydd.